Helo, Pen Coed. Chi'n iawn? Wel, chi'n well na fi de. Fi wedi cael diwrnod gwal iawn e fi de. Nes i cyrraedd mae bore yma am wyth. Ges i stop ar y polis. Speedo. So, ail waith i o'n i ddigwydd nawr, so fel chi'n ffynnu, goffes i fyny'r swyddfa'r heddlu dy fe yn Ben Coed fan hyn. A wrth i fi mynd mewn, os chi byth di bod mewn police station o blaen, mae'n ma le eitha neis, well na rai chi'n gweld ar teli, chel? A cofi na, werin edrych ar y lluniau oedd ar y wal. Fel chi'n neud yna, chi'n dechrau pipo busnesau, so... Ar y teg, pobl bach eitha teidi yma. So co'r heddwas yn dod draw wedyn a gofyn, um, fi'n gweld chi'n pipo ar y lluniau yma, chi'n nabod nhw? A wrth i, ifer teulu yw nhw? Na, na, dim teulu yw'r ein, rhain yw'r most wanted. O! Pam nathoch chi ddim dala nhw de ar ôl tynnu'r llunie? Sain gwybod, so ie, fel wedes i, ges i dalan sbido. A, wel, fel wedes i, achos hwn yw'r ail waith, nes i ar sbid y wenis gos tro gynta. A, fel mae rai chi'n gwybod, fi'n gweld chi'n y cefen fla, chi wedi bod y blaen i chi. Ydych, wel, cael ei dala nes i a y llyfr mwyaf ddrud gewch chi erioed. 75 pound am llyfr. No, a os chi wedi bod na, maen nhw'n gweud, peidwch eisiau dewis neb chi'n abod. So gerddes i mas. Os chi'n neud yn y Gymraeg, chi'n abod pob un sy'n mewn na. So ie, yeah, cael y dala yma am sbido, so amser chi'n gweld golau coch chi fel arfer yn tynnu mewn. O'n i'n gwybod bod fi heb wneud dim un yn wrong, so o'n i'n bod. Sa hyderus, chel. So cofen dod, cnoc ar y ffinest, Peppers plîs? Sisiwrn! Aeth hwnna ddim lawr yn dda 'da fe 'fyd. A rwy'n cofio'n gweud y enw, um, Gwyndaf Lewis. Y dyddiau gen i, uh, pedwerydd ar ddeg o Ragfyr. Pa flwyddyn? Bob blwyddyn lei, o, Gwyndaf, come on, come on, concentrate. A cofio'n gweud wedyn, um, reit, uh, fi wedi dala chi nawr, achos bod chi'n neud 80 milltir yr awr. Siwr allan ni, 15 milltir yw e o Gardydd i fan hyn. A, wel, oedd e'n hala fi'n grac nawr, oedd e'n gweud, alli di slowo lawr. A wrth si, na, na, mae eisiau ti gwrando'n gynt. Ah, wel, ie, yeah, a nathon ni orffen off, fi'n lico, mae car newydd i fi nawr, chael 64 plater, Ford Fiesta, un gwyn, cadw fe'n lan, fel mae dad yn os mae car lan da chi, na'r peth cynta mae pobl yn edrych yn ôl, maen nhw'n edrych ar y drychiad chi, chi gynta, wedyn y car, os mae car yn lan, popeth yn iawn, rhowch job iddo. So, cofi na, wedyn, fel hyn, Ac oedd e'n gweud, um, pam taw dim ond un maneg sydd â chi arno? Ar si, wel, o'n i'n gwrando ar y radio bore yma, oedd e'n gweud, ar un llaw ni fe fwrw eira, ar y llaw arall ni fe ddim. So, ie, wrth i fi adael y police station wedyn, fes i a hyd i, um, hyd o llun Mae'n e'n gweud most wanted, Philip Harris a Ieuan Rhys. Clywed bod nhw ma heddi, so os mae rhywun yn gweld Philip Harris a Ieuan Rhys, gwerwch wrthon nhw bod Gwyndaf Lewis yn wylo amdano achos mae gwobr ariannol o fil o bunnau yma. Hwyl nawr, diolch nawr.